A donghnak i vun bet ka duhmi cu The Lifestyles of Separated. A dang tein a ummi pawl hi zeitindah kan nun awk a si. Rangoon ah chungkhar pakhat ka ton hna i cu chungkhar nih cun kan nun an kai tukip ani hi biatak a ṭanh lomi hna bu in biatak a ṭanhmi hna bu a rak chuakmi an si. Kum zeimazat an um hnuah an kir ṭhan i an chuahtakmi bu, biatak a thei lomi bu ah khan an ra lut ṭhan. Zeiruang dah nan luh ṭhan ka ti hna i, vei mu uchung, rengkun i mu, ministry a tuahmi le founder pawl hi bochan awk tlak an um lo ee, a ka ti.

mah nih kan warning tampi a ka pek Pathian minung hna tu ahhin kan mipi hi biatak tiah kan chuahpi hna biatak tiah kan chuahpi hna i zohchun awk tlak i kan um ṭhan hoi lo a si si ahcun pangah kan thlai dih hna lai Pathian minung hna hruaitu vialte hna character hi a biapi taktak ziaza a biapi taktak doctrine hmaan na ngei siah chun na ziaza zong hi a hmaan hrim a hau na doctrine a hmaan siah chun na character zong hi duh a nun awk a si biathli kan chimh hna lai nihin piangthar pawl hi piangthar lo nih an kan tlanhnak nakin an kan tlanh lo nan vun khan lai te ka zumh nihin piangthar le biatak a ṭanhmi hna hi zumlotu nih an kan duhnak nakin an kan duh lo hi a tam deuh kan bia cu an duh nain kan rian bawmtu taktak ah an i cang duh lo Sermon kan chimmi cu crusade ah an ra ngai an piangthar nain an piangthar dih hnu an kan tlik tak dih. Zeidah serwa tiah nan ruah? A ruang a tampi mi lakah a si hrimhrim mi cu a caan ah cun biatak a ṭhanhtu pawl hi kan nunzia duh an in tuan ve lo caah a si biatak a ter khawhnak hnga ding ca hin nun zat dawh hi ngei hna u selaw pulpit chung i ralṭha ti pathian bia na chim bantukin na in chung tang zongah hin si ve selaw zum lotu hen an i pehtlaihnak zongah zumtu hen an i pehtlaihnak zongah hin soisel awk um lo deuhin duh nung hin kan nun hi um selaw biatak hi a karh ko lai

A hmaan lomi ka hmuh ahcun vun ṭhut bak i iti colh kha ka ngamh ko. Voikhat cu ruak kan humnak ah pakhat pa ka hal le bia kan i ruah i upapi khi se pension la ciami si an kohhran min kha ka vun hal i zei kohhran dah si tiah ka ti mi min memorial chart ti khi si blank mi min mu memorial chart ti khi si eh nan khrihfabu ah maw mi min nan bunh i memorial chart tiah nan ti Jesuh a thih hi makapa philh lonak ca maw a thih tiah ruak kan umnak ahcun shaw lo bak in ka thuat ka thuat ka thuat kan i ṭhen ko mah pa thinlung ah khan zeitin dah ka va um lai ti cu sia cung cu fighter bak si a kalnak ke bak pa pa pa pa pa thuat a si a ka ti tikah aw ti kha ruah awk um ngai pathian minung hna biatak kan can tikah zumlotu hna kan i hawikom tikah kan ṭhuat colh hna lai maw na piang thar maw nang tin maw bia kan thawk lai zumlotu khia piang thar lomi khi na piang thar maw tiah bia va hal law bia lungwah na ruah kho ti lai lo kan nih cu kana nih chet pakhat cu kan piang thar biatak kan thei na mi kan hmu ba piang sau zong maw ziang ko hlan ha ya direct bak khan yadi ya khan um men ding ma sei ta khan phak phak phak phak dia boxing e thong e left right ban duk khan kan vun chuat chol na de ka soul winning a hin kan a ane de uswal mo ti kha tha zang man pe ka du mi chu chap chun bia kan chima zei kan dia hin du no tenum hi a biapi ve na doctrine zeitluk a dik zongah na nunzia duh a nun lo ahcun they will not buy a doctrine ti hi thazang pe kan duhmi hna si kan nunzia hi duhnung hram ko seh fighter sasawh in kan hmu hna hlah seh dawtnak bak he dawtnak bak a thlarau tlau a tlaimi biatak a ṭanh ṭung i nun a nemmi biatak a ṭanhmi paoh hi kan lo car awk si lo i kan thinlung a nem awk si ko duhsaknak kan ngeih ca duh kan okhi a san bia tu hi si hram selaw mi ngaihthiamnak ah nun thianhlimnak ah cawlcanghnak ah hin zoh dawh te kan um a si sia cun biatak hi a karh ko lai bu va chuah top i biatak ka ṭanh ti a dang te va um top i zei hlei si lo hi mi khamtu kan si sual lai ti hi thazaang fak pin pek kan duh hna zeidah separation cu a si cu separated a simi pawl nih kan nun hi zeidah a si awk a si ti hi pathian bia nan sinah hrawm kan duhmi hna si a bia thla chuah petu kan pathian amin thangthem ko sep Hallelujah.